Thayũ Agĩkũyũ, thayũ a Mũmbi, o rĩngĩ nĩ ndoka haha kanya ka ndeto, Mĩri Mũturi Show. Ũmũthĩ tũkũrugacia njohi no ĩtwarwo ĩ mbia hĩndĩ ya iracia. Icio nĩcio tũgũkorwo tũkĩruga mũthenya wa ũmũthĩ. Na reke tũingĩre topic. Njohi no ĩtuo mbia hĩndĩ ya iracia? Anja nĩ ca. Gĩtũmi nĩ kĩĩ? Gĩtũmi nĩ njohi nĩ ndathimi. Njohi ĩrathimaga igongona rĩu rĩgũthiaga na mbere. nĩĩkarathima ona ciana cia mũciĩ ũrĩa ũkũrutagĩrwo igongona rĩu. Ndirĩ ndona mbia cikĩrathima igongona kana mbia. ikĩrathima ciana. Ndĩrenda kuga atĩa? Njohi nĩ ndathimi nĩkĩ? Njohi nĩ ndathimi nĩ tondũ wa njohi nĩ ũndũ wa indo irĩa cikoragwo cithondekete njohi ĩyo. Ririkana njohi ĩna mũratina, ũkĩ, kĩgwa, maĩ. Na nĩ cikoragwo na nongorio cia cio cigĩthondeka njohi, nĩkĩo njohi ĩtagwo ndathimi. Nĩyo ĩtũmaga igongona rĩkinyanĩre. Ngwĩciria hau nĩ twanyitana wega. Na arĩa mamũkagĩra kana magatwara mbia ciĩ njohi hĩndĩ ya rũracio, nĩ mũtino mũno mũnene mũno makoragwo magĩthũrima tondũ igongona rĩu rĩtikoragwo rĩkinyanĩrĩte na njohi. Angĩkorwo nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgathiĩ no gũkarandũrwo, no mũkarandũrwo njohi ĩyo. Mũkarandũragwo na njĩra ĩrĩkũ? Mũrũguo kana arũguo gũkorwo makĩnyua makĩria. Kana njohi o yaku we wĩ mũthuri ĩkanyuo nĩ mwarĩguo, agakorwo nĩwe ũrendia gĩkĩrabu, kana agakorwo nĩye aranyua mũno. Koguo rĩ, nĩ anyua njohi yaku. Tondũ wa harĩa mwahĩtithanirie gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Ciana cianyu nĩ mũgũtwara rehab nĩ kuga atĩ nĩ manyuire njohi mũno, no nĩ thirĩ ũcio. mũteka maũndũ ũrĩa kwagĩrĩire gũtiragĩra. Na ĩyo nĩyo ma. Nĩ mũtino mũnene mũno na ũgwati mũnene mũno arĩa matwaraga na makamũkĩra njohi ĩ mbia, tondũ aingĩ maugaga kwao gũtingĩingĩra njohi kana matingĩtwara njohi. nĩ ũrĩa makĩhonokete. No nĩ mũtino mũnene mũno nĩkĩ? Angĩkorwo we nĩ ũgũtwara njohi kana wamũkĩre njohi ĩ mbia namba ĩmwe, ũngĩgathiĩ igongona rĩngĩ rĩa mũhĩrĩga ũngĩ kana rĩa kũndũ kũngĩ, ndũkanahutie njohi o yothe hĩndĩ ya iracia rĩu we mwenyewe kana ciana ciaku ciĩ cia tũhĩĩ kana ciĩ cia tũirĩtu. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ, airĩtu aku mangĩgoka kũracia matikanaracie na njohi tondũ nĩ wamũkĩrire kana ũgĩtwara njohi. Ũhoro ũcio ũngĩ nĩ, ona ihĩĩ ciaku, anake aku... matikanagũrane na njohi. Nĩ wona nĩ mũtino mũnene mũno wĩ thirimithia ũtangĩcũbĩka tondũ to be frank nĩ rũciaro rwaku ũrarehere thĩna na nĩ kũrũnina ũrarũnina. O rĩngĩ niĩ ndĩ mũmbũi